Antire bilichinnima yi kumda yipoan zuɣusi maa wulana ka n lee kuli yɛra a ni nyɛ lala tilaa shɛli ti ni yɛn zaŋ bahina ŋɔ maa a yi bɔri ni a wum tilaa maa kahigibu zaasa ni nyɛ shɛli din ŋuna nyin kpɛm ti YouTube accounts la puuni m ba wulana Naawuni ni kɔni a yi kpɛri puuni a nyɛla ŋun ni nya vidio maa zaɣ muni n yuli li ka gba chaŋ ti buɣisi ka ti nya Naawuni ni yɛn tum shɛm di zuɣu wum kukoli din be nyaaŋa ŋɔ. Niŋdi gafara n-chani na bɔhiri nyɛ baŋ ni dundɔŋ ŋɔ ni. Tɔ! Ban kul chani na ka puhiri ti kpammi zahisi naŋgban yini, di ba bahi nti ʒii ŋɔ wulana ni kuɣulana ni ti kpammi bɛn be dundɔŋ ŋɔ ni zaa present. hali ti tabili ban kam zaa be dundɔŋ ŋɔ ni namba piribu hali ni di bahigu a yi be wum a yuli nini di je soli domi ti galisi mi zuɣu to ka n ku kana ti gbaari m ba piri a lahi sani a daa zaŋ lala daafooni ŋɔ zaŋ bahi di piri la yɛli gɔla gɔla mini gɔrima gɔrima zuɣu ka n tiɛha ti kpammi gba bi tooi na kpe n kpe di puuni. tɔ zuŋɔ ka n ku lan gɔna ti chirigi li mi tɔ di tuya ni nir ni tafsi li bela ti gba milinsi tarigi ni nya shɛli yɛlimaŋli lala tia ŋɔ maa so daa boli di yuli m-bala m-ba ŋun daa boli di yuli maa amaa ka chɛ tia maa ŋuna tan jɛbiga m-bala lala nɔ ŋɔ ka di lani maa daa boli li maa din niŋ ka n daa wum kukoli maa yuu maa zuɣu To lala tamjibu ŋɔ maa mi di yɛlli kam di malila anfaani di vari n nyɛli di yaɣibu n nyɛli di gbibu n nyɛli doro n kani ka di bi tibira lala tanjibgu ŋɔ maa di tibiri dota pam. hali ti daa ti niŋ kɔɔsi shɛli ka di nyɛla di hɛba kɔɔsi ka silimiinsi ka bɛ wuhiri ti di yɛtɔɣa ka yɛri ti ni lala tia ŋɔ maa ni di viɛli pam zaŋ ti ninsali pam tɔ ka di kuli ʒeya ni a yɛn duɣi tim ka nyin ŋmaai mi li zaŋ niŋ di puuni bee nyin yaɣi mi li zaŋ niŋ di puuni. N tihi tanjibga dii ko n kali di ni tibiri doli shɛŋa to n yi kubili ŋma ʒiri amaa n mi ku tooi yɛli paai domin di tibiri dorita pam niɛma doɣam polo di tibirimi shee polo ka tibira sambo polo ka tibira kamani irin kpaɣa piɛla kpaɣa piɛla polo ŋo ka tibira Tɔ! Ka ti kpeensu mi ni daa yɛli ti shɛba, Naa ku yɛn niŋ tim kam, a ni tooi ka di nyɛ nyinimaŋmaŋ n-ku yɛn bo ti lahi na ti tam, ka di kpala so ŋun ku bi ka ata ta, a ni tooi bo tanjɛbo maa pahi di puuni. Ɛɛn, domi di nyura, di vari maa dirimi, ka di yaɣibu maa ka di dira, ka di wula ŋɔ, hali ŋuna a yi nya li ka di sa so yiŋa, tɔ! O bi saɣiri di zuɣu, o bi saɣiri ka so bɔri li. domi bɛ miri daa shili maa di zuɣu tandi wa ŋuna di mali anfaani pam ka di daa anfaani maa ka di ka buɣisibu to amaa di yɛli ya din kuli beni ka nya zaŋ sɔŋ di sambu ŋɔ polo a nya tandi wa ni ʒiya maa kaman bɛ yi sɔŋ niri sambu bɛ yi mɔri lan yi mɔri nira o nubila n-nyɛ li bee o napɔŋ bee di kuli niŋmi ka puuni ŋɔ ka di kuli bela di tibiri puuni ka di mali yaa pam to lala tibu maa bee lala din kambɔrina n-kahigi a nya tanjibga ni gulunguŋ gbunni wula tanjibga maa di gbunni wula ni gulunguŋ gbunni wula. n-ti pahi duo wula n-kana ti pahi kpukpari yoo ti booni ti shɛli kpukpari yoo n-naan kana ti pahi siɣirili di yi niŋ ka a yi bɔri ni a zaŋ li tum irin kamani dee sambu sambu bee kamani mɔrilim mɔrilim bee irin bindiri biɛɣu polo to lala soli m-bɔŋɔ maa Dolimi yi niŋ ka a yɛn niŋ la, a yɛn niŋ lala tim ŋɔ. A yɛn bola lala ti lahaw maa zaa kaman ni ko kalli shɛm maa. N sari li ka di to, to yɛnmaŋli. Di nyɛla sambu maa polo ka a yɛn niŋ. A yɛn niŋ la tim maa ka puli buyi. A yɛn bola nɔŋ zuli, m-bo tambaɣisi, m-bo bantibo, m-bo bahi zuɣu, m-bo tabilim kpihi, m-bo shihi, m-bo din kabi shihi, ɛhɛ! Lala binyɛhiri binyɛhiri bɛn kul dim ni maa a yɛn laɣim laɣim ba mi zaasa. A yi to tim maa ka a naan pirigi li buyi n-zaŋ bahi zuɣu la mini nɔnzuya la ni be shɛli ni la n-niŋ yiŋga ni n-tu li ka di gabi, ka a kahi ni ti kpula n-zaŋ deli. Di mi yɛn di maa mi, a bi yɛn zaŋ lala binyɛhiri ŋɔ gabiri puuni. Dama ti yuya ka a yɛn niŋ li, ka a daa niŋ din diri ŋɔ maa naari yɛlikam ka naan kpe din bi diri ŋɔ polo. Dama bɛ ni dimda maa ŋɔ a di bi dir a, din ni ŋɔ a di ʒirimi. Ɛhɛn! To yɛlimaŋli din mi lee be di puuni nya, di bi yɔɣiri kom. Bochaa ka di yɔɣira. Bochaa ka di yɔɣira. Ka dee niŋ ka a yɛn to tim maa, a yɛn daŋ mi n-lɔhi bɔchaa ŋɔ, m-bɔ bɔchaa ŋɔ zaŋ zali. Din tooi ni ka so wum ni ka bɔhi ni boli n-lee nyɛ bɔchaa? Bɔchaa nyɛla kadama tampilim bɛ ni yi chibi kpali yaarigu bee bɛ yi zaŋ kaman irin kuŋkɔŋ n-chibichibi di gbinni. Ka vaai tampili ni n-niŋ kom polli la, n-zaŋ tam bini zuɣu ka di yɔri niŋdi binni maa. Di kom maa ka bɛ booni Bɔchaa maa. Dini n-ŋɔriti tim maa, dini n-yɔɣiri tim maa, a yi tɔri li. A mi yi tɔri li mi gba, hal ka be di kahimbu shee, ka sambu mi mi n-gbaai so, bee ka mɔri li m-be so nuu ni, bee ka ti kpaŋ li kaman saŋkpaŋ, ka di be so nuu ni, ka o yi kana ti puɣi tim maa, n sɔŋ a tɔro, di ka lahi ʒibisi ka o kuli ka doro maa ti yiɣisi, domi ti maai ku shihiri shee ka di yihi doro maa bahi. So mi tooi ku niŋ lala nti yɛn naai ka o nubihi maa zaa mɔrimɔri din ku mali yaa. To di mi ni mɔrimɔri maa di bi wuhir a mi kadama zaɣ biɛɣu n-nyɛ li bee ti maai nahi ma ayi din yɛn tib a mi maa Din kum mɔrimɔri maa di wahi ni a dim tim maa bee ni a niŋmi tim maa ʒiɛma. Tɔri mi ti ku ni a tɔri naa maa mi bee la n-nyɛ li. Di yi niŋ ka a yi to n kahi ni zaɣ to n tim maa m-pirigili din nyɛ bin dimda ŋɔ ni be shɛli ŋɔ, di zaa yɔɣirila bɔchɛa. A yɛn kahi limi ka bo no kɔbiga n-sa n-sa mɔha maa zuɣu din yɛn chɛ ka a mi li ka ti ku gabili m-pii li ti so ka o di. to di saha maa ka a zaŋli diri ka di kuui mɔri mi ti mɔri so a yɛn solimi ni bɔ chaa